Zine ne eviwo bia nu o. Lɔlɔ yi le dzime na o ɖe. Zine ne ne bia eviwo bia nu o, bia suku fe o, ape ne ne nu. Zine ne ya eviwo yi wɔ fasting, ne tsi na viwo be ne va yi wɔ fasting hafi ape na ne nu. Zine ne ya ne tsi na viwo be ne va he nu ewo lia hafi na bu dziƒo nu ne. Yo, medo gbe na wò va gbe ŋke ƒe yeava la dzi. Egbe medi be mada akpe na ame sia ame yiwo le videoa xɔ, le yiwo le videoa ma, yiwo le videoa comment na video ya. Channel ya míaƒe channel ye eŋe dukɔ ƒe channel ye hã ta ne ele mɔ dzi va dze agba ne na subscribe. Egbe nye kɔsidagbe ta makɔ mawunya vi ɖe kɔ to mɔ me hã makɔ mawunya vi ɖe kɔ to mɔ me. E, nya yi magblɔ enye be míage ɖe

Mi me se gɔme o. Ya ve la, ame yi mia yɔ hafi mia biɛ nu ya wa na mi nua ɖe, mi ma, mi me nya amiɛ o. Mi me nya ŋkɔ yi mia kɔ yɔ mia tɔ o. E kpɔɛ nam ɖe. Ta akpa ma ya me di be ma gblɔ, ma ƒo nu viɖe tso ŋu. Ne etɔwo tsi na wɔ be, bia num, ma na wo. ya mènya etɔwò ƒe ŋkɔ o ɖe, yi etɔwò hatiwo le ƒuƒoƒo me le teƒe ɖe ɖe, ke masusɔ viɖe. Wona mínya be Mawu gã yi nye Yehowa ɖe, dziƒo ya wòle. Vɔ mawu bubuwo le ŋu yi wɔe be eya ŋutɔ tsi na mí be. Ɛɛ, mègasubɔ mawu bubu aɖeke kpe ɖe ŋunye o. Ta mínya be mawu bubuwo le, ta ne ebe yeayɔ ŋkɔ ɖe, ŋkɔ ka nàyɔe hafi wòatɔ na wòe? Yehowa menye ŋkɔ ma o. Yesu Kristo ŋkɔ yi yɔe le menye ŋkɔ ma o, ya ta yele sɔlemexɔ me le gbea do ɖa yi womekpɔ xɔ ŋudodo haɖe o. Mate ŋu agblɔ na wò be ŋudodo yiwo ame geɖewo xɔ ɖe coincidence ye. Enya le tsitsi na wɔ coincidence ye. Ta ne wònye coincidence ɖe, eka wòdze be míawɔ? Aleke wòdze be míayɔ mía tɔ hafi wòatɔ na mí? Maxlẽ nya le Biblia me ebe, Mibia eye woana mi, midi eye miakpɔe, miƒo ʋɔa eye woaʋui na mi. Elabena ame si biaa nu la, wonanɛ eye ame si dia nu la, ekpɔnɛ. Ame si ƒoa ʋɔ la, woʋuna nɛ. Ebe, Mia dometɔ kae li ne via ŋutsuvi bia aboloe eye wòatsɔ kpe anɛ mahã? Eye alo ne abiae tɔme la eye wòatsɔ da anɛ mahã? Ke ne mi ame siwo nye ame vɔ̃ɖiwo mienya ale si miana nunana nyuie mia viwo la, Ɖe mia Fofo si le dziƒo la mana nu nyui ame siwo bianɛ la awu mi o mahã? Eya medi be nase. Mateo ta adre ƒe kpukpui adre ebe, Ɖe mia Fofo si le dziƒo la mana nunana nyui ame siwo bianɛ la awu mi o mahã? Eya mebe míakpɔ. Mía Fofo si le dziƒo na mínya be ele dziƒo. Mía tɔgbuiwo ƒoa tsi di. Yoo, yoo ama, woƒoa tsi di ne ameawo le dzi. Woƒoa tsi di le anyigba vɔ because anyigbae xɔna nuawo ƒete. Ale yewɔna hafi woɖoa Mawu gbɔ mi menyae o. Vɔ le tsiƒodi me ɖe, mi miƒoa tsi di Na dzɔgbenyɔe alo ne míle dzɔgbenyɔe yɔ, mínɔ ʋehedzeƒe kpɔ. Ne míle tsi ƒoɖi wɔ kple susu be míakɔ de dzɔgbevɔ̃e ɖa la, míkpɔa ʋetodoƒe. Dzɔdzɔme ƒe nya sia yiwo mía tɔgbuiwo lé ɖe eyame di be míase ŋutinya. Ne matɔ asi ame eve yi mekpɔe be nele to do wo ɖee, ana wo susu me aʋu. ne le todoe ɖe wò susu me akɔ. Ame gbãtɔ eya nye Dɔkta Kagbo. Ele nu fia geɖe, vɔ mi le kuku de be agbalẽwo no do ne mi ɖeviwo mi nɔ nu srɔ aɖe miawo ɖeviwo mi nye mi kpɔ tsi ɖo teƒe ɖeke o. Mi ga le nu srɔ ya mi ga le nu fia. Emɔ dzi ɖe, nufiala gãtɔwo dometɔ ɖeka ɖe eya me le yɔɔ be Dɔkta Kagbo. Ame velia. Eya nye mía tɔgbe Kofi tsɛ. Mía tɔgbe Kofi tsɛ. Ne womekpɔ se ŋkɔ o ɖe, woyi ya yi ɖe YouTube me alo Google me ne nàva yi type ko nàkpɔ woƒe informationwo, nàsrɔ̃ nu tso woƒe asi me. Nyemekpɔ ke ɖe woƒe agbalẽ ɖeke ŋu o, vɔ anyo be ne le tsitsi gbɔ ɖe, mínɔ agbalẽwo ta bia, mínɔ nanewo se, ye aʋu míaƒe susu me haɖe be, Agbeŋke ƒe ya va la dzi ɖe míaƒe susu me ya mí be ne wòakɔ, ne míaza logic, míaza common sense hena míaƒe agbe ƒe ŋgɔgbeɖeɖe. Ebe, ne mia ame vɔ̃ɖiwo, minya ale yi miana nunanya nyuie wo mia viwo la, ɖe mia Fofo si le dziƒo la mana nunana nyuie ame siwo bianɛ la awu mi o mahã? Nɔvinye, egbe kɔsida gbe me be ɖe Mawu nya yi mele gbɔgblɔ na ɖe lé to ɖe ŋu. Mawu Yesu Kristo ele nu ƒo sigbe be ne mi ame ame vɔ̃ɖiwo minya ale yi miana nunana nyui mia viwo ɖe. Ɖe mia fofo si le dziƒo ɖe mana nunana nyui ame siwo bia nɛ la awu mi o ma. Zi nene ne le nu bia Yehowa ye mekpɔ na o. kristotɔ ne nana ŋudodo zi ne nene nɔ nu bia mawu ya mekpɔna o yesu kristo yi gblɔ nya na mi kura tse ɖe zi ne nene bia nui eye mekpɔna ŋudodo mi o ne nana ŋudodo miatɔwe wobe nɔ dzi bia nɔ zi ne nene bia na nu mi trɔ enya makɔ va amegbetɔ ƒe agbe me zi ne ne eviwo bia nu o Lɔlɔ̃ yi le dzime na wò ɖe. Zi nene ne bia eviwo bia nu o, bia sukufiwo aƒe nene nu. Zi nene ya eviwo yi wɔ fasting, ne tsi na viwo be ne va yi wɔ fasting hafi aƒe nane nu. Zi nene ya ne tsi na viwo be ne va xe nu ewolia hafi nabu dziƒo nu ne. Enya yi le asi nye medi be mabia wò ema. Vɔ vevietɔ le wo ƒete me ɖe, eye anye be mía amegbetɔwo ɖe ame mibu ɖe aya me. Mimenya Mawu ƒe ŋkɔ o. Mimenya ale yewo ƒoa nu kple Mawu o. Ta ne miyɔe mi ne ŋutsuwo le Abe mawuwo le ya ne va le ŋkɔ ɖe yɔ ɖe yewo ya womele ŋkɔ gbatie yɔ nɛ o. Aha no ŋkɔ ɖe me. Eɖe kuku ɖe ɖo. Mele ŋkɔ yɔ nɛ o. Yɔ ŋkɔ na mía tɔgbewe. Bia tɔgbewe no tsi na be ne ŋkɔ yewo yɔ mía tɔgbewe mía tɔ mía tɔ dziƒo wɔ anyigba kple dziwɔ la ɖe eya nye ya. Ne be ya xɔ nu ɖe ale na yɔ ya ƒe wakɔ nua kɔ na we ɖe eya nye ya. Dɔkta Kagbo kple Tɔgbe Kofi tsɛ, woawo eme nya, woawo ŋkɔ mese fifia. Ame bubuwo gale ya te me be míate tu tɔgbewo ne nu fia nu mí le mɔ dzi. Mídi be míatsi, mídi be míaƒe susu me nekɔ wu be míayi agble, míava yi de agble, adi nuɖuɖu akɔ va aƒeme ava ɖu, adzi viwo kɔ ɖe ƒe vɔ ao. We want to improve. Enya sue le asinye me magblɔ na wò egbe kɔsidagbe enye ya be mibia eye woana mi, miƒo ʋɔa eye woaʋui. Eʋɔ yeye le ƒoƒo ɖe bia mía tɔgbewo. Na míaʋu ʋɔ ɖe woabiae be ɖe tɔnye enu yi medi be nàwɔ na menye ya ekema akɔ nua kɔ de asiwò me. Mebia dagbe na ame sia ame